דעס איז דאך לשון הרמב ם אין הלכות תשובה פרק ג' הלכה ד'. ס'איז לשון הרמב ם נוהגי כל בית ישראל נוהגי כל בית ישראל להרבות בצדקה וחסד ובמעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים,

מעריקווע האט יעדן ערב יום כיפור האט ער אריינגעווארפן פֿיר הונדערט זיז פאר עפעס א ראמאן אין זיין שכונה האט אים אריינגעווארפן פֿיר הונדערט זיז ערב יום כיפור אזוי דערציילט די גמרא זאגט די מהרשא קאי לישנא דקדק ליתן צדקה זי ע גדולה ערב יום הכיפורים כדי שזכות זי תכריע לטובה. מר עיקר איר ווייסט רשי זאגט אין סוף זבורה אין סנהדרין סוף זבורה זאגט רשי אז ווען מר עיקר איז ארויס געגאנגען אינדרויסן האט ער געהאט א נר דולק על ראשו מן השמים ס'איז געווען א לעכטל מן השמים וועגן עפעס א שבירת היצר זאגט ער קוקט אן עפעס א שווערע יצר הרע וואס ער האט דארטן דאס און זיי דעמאלטס נער דולק על ראשם השמים, ער האט געדארפט א זכות תחי' לטובה, דא דרייט מען זיך מסודר, אלץ איז בסדר. מען זוכט זיך מצוות זאגט דער רמב ם, נוהגי כל בית ישראל להרבות את צדקה וחסד ומעשים טובים. רבותי ווי מען רעדט פארשטענדיג, צדקה מיינט נישט דווקא געלט, ווער ס'האט געלט זאל זען צו געבן געלט, אידן דארפן אויף יום טוב, אבער מיינט נישט דווקא געלט, צדקה איז וואס א איד דארף, העלפסט עם מיט א אתרוג, העלפסט עם מיט א סוכה, העלפסט עם מיט א גוט ווארט, העלפסט עם מיט כפרות, העלפסט עם, העלפסט א מענטשן וואס ער דארף.

בקיצור דער הייליגער חתם סופר האט גערופן זיין טאכטער שמחה לערנען און האט איר געבעטן זי זאל זיין שדכן ת ב אין עפעס א יו ט מיט א יסוד, האט זי געזאגט בסדר טאטע, מארגן ביינאכט גלייך מוצאי יום כיפור זיבן, האט ער געזאגט ניין ניין ער דארף דעם זכות פאר כל נדרי, ער קען נישט אריינגיין צו כל נדרי אן דעם זכות, שוין זי איז געגאנגען רעדן דעם שידוך, ער האט גערעדט מיטן בחור ערב יום הקדוש נאכמיטאג נאך סידור מפסק, געגאנגען רעדן מיטן בחור מיט די מיידל.

אז ס'איז שפעט, אדער חתם סופר, הייליגער חתם סופר האט געזאגט שפעט וארבעה ניט, ס'איז ניט שפעט. פארוואס? ווייל אויבן אין הימל גרייט מען נישט אן דעם בימה ביז איך קום נישט אריין צו קל נדרי. ס'הייבט זיך נישט אן אויבן ביז איך קום נישט אריין צו קל נדרי. נורא נוראות. דער הייליגער חתם סופר האט געוואוסט אז אויבן אין הימל גרייט מען נישט צו, ס'הייבט זיך נישט אן ביז איך קום נישט אריין צו קל נדרי. און פון א אנדערע זייט זאגט ער פאר די טאכטער ער מוז א זכות ער מוז א זכות נאכן א יאסעלע זעמל און צו זאגן בחורים אינגעלייט זיך א זכות א כיבוד אב א כיבוד אם א גוט ווארט גיי זוך א זכות פאר כל נדרי.